Рабби шрахли садри вә ясирли әмри, йә Раббил галәмин. Без бүген чираттагы дәресебезгә җыелдык. Бүген безнең үтәчәк темабыз хәрефләр арасындагы мөгамәләт. Бер-берләре хәрефләр, кешеләр кебек үк, бер-берләре кырыенда яшиләр. Менә без кешеләр бер үзебез генә япа-ялгыз урман урталарында да, чүл уртасында да яшәмибез. Кешеләр бер-берләре кырыенда яшиләр. Менә хәрефләр дә нәкъ шулай. Менә чүл уртасында яки океан уртасында бернинди кеше булмаган урыннарда яшәүче Робинзон Крузолар кебек бик сирәк кешеләр була. Күбесенчә асылда кешеләр җәмгыятьтә, үзләренең дуслары, күршеләре янында кешеләр арасында яшиләр. Һәм менә хәрефләр дә инде бер хәреф кенә басып тора алмый. Әйе, була инде. Ә, и, м, дип бер генә хәреф белән дә без үзебезнең эмоцияләребезне бирә алабыз. Ну, бу күбесенчә сөйләшү бер хәреф белән генә булмый. Менә кешеләр белән без һәрвакыт үзебезнең аңлар өчен хәрефләр арасындагы мөгаләмәтләрне ничек булганын һәм кагыйдәләрне үзебез белә торган шушы кешеләр белән параллель үткәрәбез. Әйе, хәрефләр дә кешеләр кебек бер-берләре кырыена яшиләр. Бер хәреф икенче хәреф кырыена килеп тезеләләр дә алар сүзләргә тезеләләр, сүзләр җөмләләргә тезеләләр һәм шулай итеп зур-зур итеп әсәрләр дә була, кешеләр менә шулай итеп сөйләшәләр. Менә шушылай хәрефләр бер-берләре белән якынга килеп килгәндә дүрт мөгаләмәгә керергә мөмкиннәр. Беренчесе аның мутәмәсиләни. Хәзер тактага карыйк. Кем соң алар мутәмәсиләни? Мутәмәсиләни. Болар ике хәреф, бер-бер кырыена килгән ике хәреф. Бу хәрефләрнең аларның махрычлары да бар, бер һәм сыйфатлары да бар. Без бит инде беләбез, һәрбер хәрефнең аның махричы бар, чыгыш урыны бар һәм һәрбер хәрефнең сыйфаты бар. Менә шушы ике бер төрле ике хәреф очраша һәм менә шушыларның махрчылары да һәм сыйфатлары да бер. Хәзер карап карыйк әле бер сүзгә. ике э, менә монда сүзне алдык хәлләкүм менә карыйбыз инде хә хәрефен кырыенда ләм тора ләм кырыенда тагын бер ләм хәрефе тора бу ләм кырыенда кәф хәрефе кәф кырыенда мим хәрефе менә монда инде очраштылар ике бер төрле хәреф менә карыйбыз менә бу ләм менә бу ләмнән бер нәрсәсе белән дә аерылышмый. Менә бу ләмнең чыккан урыны телебезнең очы булса, менә бу ләмнең дә чыккан урыны нәкъ шуның тел очыннан чыга. Һәм беренче ләмнең сыйфатлары нинди булса, икенче ләмнең дә сыйфатлары нәкъ шулай. Менә шушы ике бер төрле хәреф, инде әйтсәк, болар кем булалар? Алар бер-берсенә мутәмәсиләни булалар. Ә инде без кешеләр белән параллель үткәргәндә безнең ике бер төрле ике тамчы су кебек ошаган кешеләр була. Кемнәр булалар алар? Әйе, аларны безнең халыкларда, халкыбызда әйтәләр игезәкләр дип. Ә инде рус телендә аны близне, близнецы диләр. Менә мутәмәсиләни, алар безнең игезәкләр. Икесе бер төрле, бер-берсеннән бер нәрсәсе белән аерылмый торган хәрефләр. Икенче төрле

Э, яхшырак аңлар өчен без э, яхшырак аңлар өчен без бер сүзне алып карыйк. Менә монда кат тәбәяна дигән сүз. Менә монда карыйбыз инде. Дәл хәрефе, ул безнең каян чыга? Телебезнең, телебез, өске тешләребезнең төбенә тикәндә әд, әд дигәндә чыга. Тә хәрефе дә нәкъ шуннан чыга. Әттә, әттә. Боларның чыгыш урыннары бер, боларның махричлары бер. Тик безнең дәл хәрефен әйткәндә безнең тавыш җепселләребез киеренке хәлгә килә. Ул безнең яңгыравык аваз. Ә тә хәрефен әйткәндә тавыш җепселләребез бик йомшарган хәлгә хәлдә була. Һәм бу безнең саңгырау аваз. Менә аларның сыйфатлары бер-берләреннән аерылып тора. Э, димәк, бу хәрефләрнең махрычлары бер, сыйфатлары төрлечә. Менә без кешеләр белән параллель үткәргәндә безнең э, шундый кешеләр була, була бар бит инде игезәкләр дибез инде без аларны. Э, берсе малай булырга мөмкин, берсе кыз булырга мөмкин, яки берсе сары чәчле, берсе кара чәчле булырга. Аларның туган урыннары бер үк вакытта, бер үк әни карыннан чыгалар, тик аларның сыйфатлары

Мутакарибәни, кемнәр алар мутакарибәннәр? Мутакарибәни, кариб сүзеннән, якынаю сүзен, сүзеннән килеп чыккан, кариб. Боларның чыгыш урыннары якын, боларның махрҗлары якын һәм боларның сыйфатлары якын. Менә кешеләр белән чагыштырганда без аларны кемнәр белән чагыштыра алабыз? Әйе, без аларны туганнар белән, туганнан туган туганнар белән чагыштыра алабыз. Туганнар безнең бинен чыгыш урыннары безнең э, якын һәм безнең сыйфатларыбыз да якын була. Э, Двоюродныйларны, туганнан туган э, ниләрне, абыйларыбыз, сеңелләребез кайвакыт хәтта үзләренең бер туганнарына караганда да күбрәк ошаган булалар. Менә русча әйтеп әйтсәк, болар инде двоюродный булалар. Менә бу сүздә Куль Рабби сүзендә ләм хәрефе белән ра хәрефе алар чыгышлары белән бик якыннар. Ләм хәрефе телебезнең очыннан, очкы кырыеннан чыкса, ра хәрефе телебезнең очыннан чыга. Менә аларның ясалу урыннары бик якын. Мәхричлары чыгыш урыннары якын. Һәм аларның сыйфатлары да бер-берсенә ошаган. Хәтта балалар инде ра хәрефен, р хәрефен әйтә белмәгәндә, р хәрефен хәреф вакыт л хәрефе белән алмаштыралар. Менә аларның чыгыш урыннары якын булганга. Һәм инде соңгы мөгаләмә ул мутабәгыйдәни. Кемнәр соң алар мутабәгыйдәни? Бу алар шундый хәрефләр, аларның чыгыш урыннары да бер-берләреннән бик ерак урнашкан һәм аларның сыйфатлары да бер-берләреннән бик нык аерылып тора. Менә кешеләр белән чагыштырганда кемнәрне безнең инде кемнәр белән алар белән параллель үткәрергә була? Әйе, чит ят кешеләр белән. чит ят кеше, мәсәлән, Камчаткада яши торган кешеләр белән без Әлмәт кешеләре арасында бернинди дә безнең уртаклыгыбыз юк. Алар безнең өчен чит, чужой кешеләр менә. Яисә шәһәрнең бер башыннан яши торган, икенче башында яши торган кешеләр арасында Туганлык та юк, э, дуслык та юк, алар бер-берсенә кемнәр? Чит кешеләр. Менә монда да шулай. Ике хәреф бер-берләренә кырыйларына киләләр дә, алар бер-берләренә берничек тә тәэсир итә алмыйлар. Ә менә туганнар ничек? Ой, без туганнарыбызны, кардәшләребез күрдә күрсәк нишебез? О, сәлам галәйкум дип алабыз, кочакланышабыз, бер-беребезгә кунакка йөрибез. Безнең арабызда менә шушы бер, бер-беребез белән аралашып, бер-беребезгә ярдәм итешеп, менә шулай аралашып яшәү була. Ә инде чит кешеләр белән хәтта без бер-беребез кырыена киткәндә сәламләшмәскә дә мөмкин. Менә хәрефләр дә нәкъ шулай. Бер-берләреннән бик ерак чыгышлары белән урнашкан хәрефләр, алар бер-берләренә берничек тә тәэсир итә алмыйлар.

чит кешеләр кебек булалар. Менә шушы шундый мөгалләмәгә керәләр. Һәм һәрбер хәреф әйттек инде өч төрле халәттә булырга мөмкин. Өч төрле халәттә булырга мөмкин. Бер якта безнең бит инде хәрефләр һәрвакыт яки алар сәкен белән булалар, яки алар хәрәкә белән булалар. Әгәр дә хәрефнең сәкене булмас, әгәр дә хәрефнең

Боларның мәхрүҗлары бер һәм боларның сыйфатлары да бер. Болар ике бер төрле хәреф. Һәм икенче төрлеләр, икенче төрле мөгалләмәгә керәләр, болар мутәҗәнис, ягъни боларның мәхрүҗлары бер, ләкин сыйфатлары төрлечә. Һәм өченче төрле, мутәкарибәни, боларның чыгыш урыннары да бик якын килгән һәм боларның сыйфатлары да якын килгән. Һәм дүртенчесе, мутәбәгыйдәни, болар сыйфатлары буенча да һәм мәхриҗлары буенча да бер-берләреннән бик ерак киткән хәрефләр. Һәм менә шушы хәрефләр безнең өч төрле халәткә керәчәк. Карыйбыз инде. Менә мутәҗәнисәнидә ике ләм хәрефе очрашты. Булырга мөмкин, беренче ләм хәрефендә торырга мөмкин сәкен, икенчесендә хәрәкә. Нинди дә булса хәрәкә. Безнең бер якта сәкен һәм шуларга нәкъ кара-каршы булып тора безнең өч хәрәкәбез, фәтха, кәсра, дамма. Менә карыйбыз, беренчесенә куйдык. Беренче ләм безнең сәкен белән, икенчесе хәрәкә белән. Һәм икенче төрле халәт ничек? Икенче төрле алар алмаштылар. Беренче хәрефкә күчте безнең хәрәкә, икенче хәрефебез безнең инде нәрсә белән? Сәкен белән. Һәм өченче төрле булырга мөмкин, ике хәрефебездә дә хәрәкә белән. Хәрәкә нинди булса да ярый, дамма булса да, кәсра, фатх булса, аның аермасы юк. Хәрәкәләр бер якта, Сәкен бер якта. Менә булырга мөмкин шулай. Беренче хәрефебездә э, сәкен хәрәкә, аннары алар урыннарын алмаштырабыз. Беренче хәрефтә хәрәкә, икенчесендә сәкен һәм өченчесендә икесендә дә хәрәкә. Һәм менә карыйбыз, мутәҗәнисә диндә дә нәкъ шулай. Беренче дәлдә безнең

хәрәкә. Хәзер инде алар урыннарын алмаштыралар. Ләм хәрефенә безнең хәрәкә күчте, ра хәрефендә сәкен күчте һәм өченчесендә икесендә дә хәрәкә. Һәм мутәбәгыйнә дән иде сә, син хәрефен алдык, син, син хәрефендә тора ди безнең Сәкен, мим хәрефендә тора ди безнең хәрәкә. Син хәрефендә безнең көчте хәрәкә, мим хәрефенә сәкен. Һәм син хәрефендә дә хәрәкә, мим хәрефендә дә хәрәкә. Һәм менә шушы, менә шушындый булырга мөмкин безнең э, ситуацияләрбез. Һәм менә менә шушы беренче графада урнашкан э, шушы ситуация гына безгә без шушы шушы халәтне генә э, карыячакбыз. Һәм менә монда икенче графада язылганда, өченче графа язылганда да бернинди дә анда э, э, кагыйдәләр барлыкка килми. Бөтен кагыйдәләр барлыкка килгән киләләр. Беренче хәрефтә безнең сәкен торганда, икенче хәрефтә хәрәкәт торганда. Бөтен кагыйдәләр менә шушы урында гына э, барлыкка киләләр. Һәм безнең китабызда, китабыбызда да менә бу менә бу ситуация берсе дә каралмый. Монда бернинди дә интересный әйберләр э, э, булмый. Монда ничек язган шулай була. Һәм менә менә шушы менә шушы графада язылган ситуация гына безнең китабыбыздагы темаларны ача. Менә хәзер карыйк инде. 9нчы дәрес дип башлана 43нче э, биттә безнең китабыбызның тема язылган. Беренчесе сәкенле, икенчесе хәрәкәле булганда янәшә килүче ике хәрефнең халәтләре. Менә безнең темабыз да шулай язган. Кая безнең э, менә шушы беренчесе сәкенле, икенчесе хәрәкәле булганда Безнең шушындый кагыйдәләр барлыкка килә. Менә без бүгенге нидә, бүгенге дәресебез белән шушы темага кереп китәргә булып әзерләндек. Һәм икенче дәрестә инде без менә китап буенча барачакбыз. Шушының белән безнең бүгенге дәресебез тәмам. Мин сезне үземнең киләсе дәресләремдә дә көтереп калам. Әссәламегаләйкүм вә рахмәтуллаһи вә бәрәкәтүһ.